Külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakyndaky pikir ündelýär. Ýaý, hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýlip hasap edilipdir. Gahryman Arkadagymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow.

Salam Mähriban parahatçylygyň ýaz çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar! Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly ýatdan çykmajak pursatlara, üstünliklere beslenýär. Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyzyň Ýaşlar guramasynyň ýedinji gurultaýyna eden çykyşynda, Biz ýaşlara Watan diýen beýik düşünjäni mukaddesligini düşündirmek, ony gözüň göreji ýaly goramagy, ýürekden söýmegi terbiýelemek möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, berk bedenli, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, däp-dessurlaryny we başga gymmatlyklaryny hormatlaýan şahsyýetleri kemala getirmäge gönükdirilen çäreleri mundan beýläk-de yzygiderli geçireris diýip belläp geçmegi hem biziň bu günki akyl-paýhas bäsleşigimiz bilen göni-den-göni bagly bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň Ömrümiň manysy atly kitabynda, Haýsydyr bir zady ýüregiňe berk düwseň, maksat edinseň, bu ugurda tagallaňy gaýgyrmasaň, ýetilmejek menzil ýokdur diýip belläp geçişi ýaly, öz öňlerinde ökde halkaraç hünärmenler bolmagy maksat edinen Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji möwsümine gatnaşyp, üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolmagy başaran mekdep okuwçylaryna Bu okuw ýylynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bagtyýar talyplary bolmak bagty miýesser etdi. Bu gün bolsa Gahryman Arkadagymyzyň ýörite Karary esasynda zehini ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagynda hereket edýän Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurnalýan Parahatçylygyň ýaş toparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň ikinji möwsüminiň birinji oýnuna başlaýarys. Biziň Akyl-paýhas bäsleşigimiziň bu ýylky möwsümine ýurdumyzyň dürli künjeklerinden gatnaşmaga isleg bildiren mekdep okuwçylarynyň üç ýüzden gowragy, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, test synaglaryny tabşyrdylar. Iň ýokary netije görkezen mekdep okuwçylarynyň altmyş dördüsi bolsa, Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň bu ýylky ikinji möwsümine gatnaşmaga hukuk gazandylar. Geliň, indi bolsa bäsleşigimize gatnaşýan mekdep okuwçylary bilen tanyş bolalyň.
Yhlas Hallyýew, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy, iki müň ýigrimi ikinji ýylda Parahatçylygyň ýaş çaparlar atly akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji möwsüminiň ýeňijisi. Hezretaly Myradow, Aşgabat şäheriniň otuz ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Gülzada Atajanowa, Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy. Merjen Kürenowa, Aşgabat şäheriniň ýigrimi ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Wepa Rozyýew, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy. Aýlar Esenowa, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy. Kerwen Annaberdiýew. Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy. Dawut Gezerow, Mary welaýatynyň Mary şäheriniň iňlis dili we ynsançylyk ugurly okuw derslerini çuňlaşdyryp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Aýgözel Amanowa, Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň on bäşinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Bägül Gurdowa, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň ýigrimi üçünji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Atabaý Arslanow, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýigrimi dördünji orta mekdebiniň dokuzynjy synp okuwçysy. Mähri Kuzuçyýewa, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerine ýöriteleşdirilen ýigrimi altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Hekim Muhammet Ahmedow, Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen on altynjy orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Amansoltan Mergenowa, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň ýigrimi dördünji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Ahmet Mämmetnurow, Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän ýöriteleşdirilen ýigrimi ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Ysmaýyl Tagandurdyýew, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýigrimi birinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam Oguz ýoly agzybirlige rowan Senasy dillerde ýaňlanýa öwran Oguz ýaýy Adalatyň kemany, oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr, oky ilçi Oguzyň. Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň. Ata-baba pelsepesi kowumyň. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez, Bitewülik binýadydyr döwrüleň. Agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, Ok gulludyr, hemrasydyr ýaradan, Uly syly bir agyza garadan, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat, Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr gök bilen zemini baglan, Syýasat köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün, Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň, Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn, Arkadagyň ynsanperwer kelamy. Oguz ýaýy. Adalatyň kemany.
Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, geliň indi bolsa bu günki akyl-paýhas bäsleşigimizi adalatly eminlik etjek Pähimdarlar geňeşi bilen tanş bolalyň. Çynar Rüstemowa, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet işleri boýunça guramasy bolan Ýunesko-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary. Akmyrat Babaýew Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň Sözlükçilik, adalgaşynaslyk we söz medeniýeti bölüminiň esasy ylym işgäri, taryh ylymlarynyň kandidaty. Mähri Perdeliýewa Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Arheologiýa we etnologiýa kafedrasynyň müdiri, taryh ylymlarynyň kandidaty. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary! Sizi bäsleşigimize hoş gördük. Ilki bilen sizden ýaş toparlarymyza beriljek sowallaryň bukjasyny açyp bermegiňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Ine şu gün

Şu pursatdan peýdalanyp, siziň hemmäňize zehin açyklygyny, üstünlikleri arzuw edýäris. Ine, emin agzalarynyň adyndan, öz adymdan bi bäsleşigiň siziň bilim endikleriňiziň pugtalanmagyna, baýlaşmagyna, şübhesiz, bir uly ýardam etjekdigine biz ynanýarys. Hemmäňiziň bi bäsleşige iňňän jogapkärli çemeleşip, Beriljek soraglary dykgat bilen diňläp, olaryň jogabyny gowuja oýlanyşyp, bir şeýle bir akylly-paýhasly çemeleşip, has bir netijeli bolmagyna ýardam edersiňiz diýip biz umyt baglaýarys. Üstünlik hemraňyz bolsun!
Akyl-paýhas bäsleşigimiziň bu günki oýny Gadymy Marguşdan Parfiýa çenli, Parahatçylyk sungatynyň siwilizasion ýörelgeleri atly temasy boýunça geçiriler. Hormatly bäsleşige gatnaşyjy okuwçylar, biz sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanyş edýäs. Biziň bäsleşigimiz adatdaky bolşy ýaly bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Siz her menzilde özüňize berlen sowala dogry jogap bermek arkaly Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolarsyňyz. Şeýle hem Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşüp, ýeňşe tarap bir ädim ätmegi başararsyňyz. Size her sowala jogap bermek üçin bir minut wagt berler. Şonuň üçinem ünsli boluň, pikirlenip, sowala dogry jogap bermäge çalşyň. Gadyrly bäsleşige gatnaşyjylar, biziň birinji oýnumyzyň birinji menzili, Oýlan, pikirlen, jogap ber diýlip atlandyrylyp, Gadymy Marguşdan Parfiýa çenli, Parahatçylyk sungatynyň siwilizasion ýörelgeleri atly temasy boýunça geçiriler.
Birinji menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek bagty Yhlas siziň paýyňyza düşýär.
Dördünji sowalnama.
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda görkezilen, sahnalaşdyrylan çykyşda ýaş urşujylar galkanlary bilen sahnada peýda boldular. Sorag, Bu galkanlary gadymy resminamalarda nädip ulanyp bolardy?
Gadymy döwürlerden belli bolşy ýaly, şu ok bilen ýaý hem parahatçylygyň alamatlary hökmünde ulanylypdyr we gadymy resminamalarda möhür hökmünde basylypdyr. Şu parahatçylyk we goranyş baradaky şertnamalarda hem şu galkany

Sowalnama on bäşinji. Rim serkerdesi Mark Awreliý grekleriň we rimlileriň asmandan gelen hasap edýän zady harby olja hökmünde eline düşende örän bagtly bolupdyr. Parfiýalylar bolsa, ony janyndanam eziz görüpdirler. Olary üçin agramy bilen deň altyn beripdirler. Olaryň aýagynyň aşagynda bolsa kümüş bolupdyr. Olar biziň Watanymyzyň guwanjy we buýsanjy hasaplanýar. Sorag, Näme hakynda gürrüň edilýär we olar şanyna ýurdumyzda nähili baýramçylyk geçirilýär? Bu soragyň jogaby türkmen ahalteke bedewleri bolmalykadyr. Hezret Aly, berekella, siz soragymyza dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Gülzada sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Birinji sowalnama.
Onuň ady türkmen diline terjime edilende Ýeňiji diýmegi, maşgalasynyň ady bolsa Umyt diýmegi aňladýar. Ol gelip çykyşy boýunça beýik ellinleriň topragyna borçly bolsa, alym hökmünde abraýa eýe bolmagynda biziň Watanymyza borçludyr. Sorag. Teswirnamada kim hakynda gürrüň edilýär?
Alym Gerodot hakynda. Gülzada, siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby belli arheolog Wiktor Sarianidi bolmalydy. Menzilimizi indiki gatnaşyjy bilen dowam edýäs.
Ýedinji sowalnama. Awestada, bäşinjiden, men, Ahuramazda, iň gowy ýurt we mekan bolan Mowru we Bahta aralygynda ýeri döretdim diýende, haýsy taryhy-geografik ýeri göz öňüne tutupdyr? Marguş Marguş medeniýetini göz öňüne tutupdyr. Merjen, siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, Awestada getirilen bu ýazgyda Ahuramazda, Mowru we Bagt aralygynda Parfion soýuny döretdim diýip belläp geçipdir. Wepa gezek siziňki. Ilkinji sorulany. Margianada ot altarynyň, ýagny, ojagynyň ýanynda göni burçluk görnüşindäki kerpiçden ýasalan mukaddeslik saklanýan ýer bolup, Onda ruhanylar iki topara bölünen bir zady saklapdyrlar. Ak, arassa hasaplanýany, eldegrilmeýän bolup, garasy bolsa ybadathana gelýänlere paýlanypdyr. Şu gutuda gürrüňi edilýän zatlar ýerleşýär. Olar näme?
Men bu soragyň jogabyny bilemen. Sowalymyzyň jogaby, Gutuda kül we kömür bar. Mukaddes zat saklanýan ýerde, olar altarda üznüksiz ot ýanmagy bilen dörän mukaddes küli saklapdyrlar. Arassasy goralyp saklanypdyr. Emma hapasy bolan kömür bölejikleri görnüşinde bolup, olary gelenlere paýlapdyrlar. Biziň indiki sowalymyza bolsa aýlar siz jogap berersiňiz. On dördünji sowalnama. Ol şäherde tapylan heýkelleriň içinde iň ýokary meşhurlyga eýe bolýar. Uly bolmadyk mermerden ýasalan, Afroditanyň durşuna meňzeş şekilde, öl saçlaryny syrkyp duran ýagdaýda ýasalypdyr. Ýöne onuň edenli we agras ýüzi alym Pugaçenkowany başga pikire getirýär. Ýagny heýkeltaraş bu ýerde grekleriň söýgi hudaýyny şekillendirmändir. Sorag, Heýkeltaraş kimi şekillendiripdir?
Meniň pikirimçe bu sowalyň jogaby Mitridadyň gyzy Radagona şekillendiripdir. Aýlar, siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz hem-de Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biz menzilimize indiki gatnaşyjymyz bilen dowam edýäs, Kerwen sowalyňy gaçyp bilersiňiz. On üçünji sowalnama. Bu nesilşalyk her näçe kuwwatlanyp, dünýäniň jahan döwletine öwrülen mahal hem Özleriniň ata Watanyny ýadyndan çykarmandyrlar. Ençeme paýtagtlarynyň bolanyna garamazdan, döwletiň sallançagyny ezizläpdirler. Ony keramatly ojaga öwrüpdirler. Hut şu ýerde bu şa nesliň şalary jaýlanypdyr, keramatly ybadathanalary, mukaddeslikleri ýerleşipdir, şa hazynasy saklanypdyr. Bu mukaddes mekan nire? Meniň pikirimçe, bu sowalyň jogaby, köne Nusaý. Berekella Kerwen siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biziň indiki sowalymyza Dawut siz jogap berersiňiz. On birinji sowalnama.
Rim we Hytaý imperatorlary bilen bir hatarda at tutulan beýik Parfiýa hökümdarlarynyň bäşisiniň adyny sanap beriň. Dürli taryhçylaryň berýän maglumatlaryna görä, Ýagny taryhda hem gündogarda Hytaý we günbatarda Rim bilen ilkinji bolup şu ikisi bilen hem syýasy diplomatik gatnaşyklar alyp barlan ilkinji hökümdary hökmünde Mitridat ikinji tanalýar. Şeýle hem olardan soň Artaban bäşinji, Orod ikinji, Fyrat üç daglar hem şolar bilen gatnaşyk saklapdyrlar. Dawut, biz siziň beren jogabyňyz bilen baglykda Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýas. Esasy aglaba böleginiň jogabyny aýtdy. Şoň üçinem kabul etse bolýa. Beren jogabyny dogry diýip kabul etse bolýa. Pähimdarlar geňeşiniň karary netijesinde Dawut siziň jogabyňyz dogry diýip kabul edildi. Sowalymyzyň doly jogaby bolsa. Rim we Hytaý imperatorlary bilen bir hatarda beýik Parfiýa hökümdarlaryndan Ärsak, Mitridat, Ärtaban, Fyrat we Orod şalarynyň ady tutulypdyr. Şeýlelikde siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Aýwazal gezek siziňki.
Üçünji sowalnama. Üçünji sowalnamada size wideo sowal hödürlener. Ekrana seredip bilersiňiz. Men
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň esasy ylmy işgäri Kakajan Baýramow. Meniň size berjek soragym şeýle. Onuň bäş metrlik Palçykdan ýasalan heýkeli ikinji, üçünji asyrlara degişli Margiana ybadathanasynyň öňünde beýgelip durupdyr. Reňklerinden çen tutsaň, onuň ýüzüne çalnan, Ilki gülgüne, soňra sary, soňra-da garamtyl gyzyl reňkleriň galyndylary bar. Bu soragda kim hakynda gürrüň edilýär?
Meniň sowalyň jogabyny bilemok. Geliň indi bolsa, Aýgözele berlen sowalyň jogabyny diňläliň. Bu sowalyň jogaby Buddanyň heýkelidir. Biziň indiki sowalymyz, Bägül, siz üçin niýetlenen. On altynjy sowalnama. Onuň ýüzünde grek hudaýlary däl-de, çarwa eşeginde ýaý kimdir birini uzadyp duran şahsyýetiň şekili bar. Sorag, Gürrüň edilýän zat näme? Onuň ýüzündäki şekil nämäni alamatlandyrýar? Parfiýa döwletine degişli Ärsakbyryň dolandyran döwründe şaýlyk.

Demirgazyk goňurda arheologlar üýtgeşik gap tapdylar. Eger ony suwdan doldursaň, ol ýeriň gurluşynyň üç D proýeksiýasy bolup biler. Ýöne ondan suw içmändirler. Bu gap haýsy dessur ähmiýetli içgi üçin niýetlenipdir?
Şerap. Atabaý siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Haoma, Soma içgisi üçin niýetlenipdir. Biz bäsleşigimizi Mähri bilen dowam etýäs. Bäşinji sowal maňa berlipdir. Ilkinji gezek arheologlar Goňurdepede şeýle arhitektura toplumyna gabat geldiler. Bu toplum, birem-de, biri-birine ýakyn ýerleşen dört sany desgany öz içine alýar.

Berekella Mähri, siz biziň soragymyza dogry jogap berdiňiz, şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Hekimmuhammet, men bilmedim, indiki sowalyna jogap berip bilersiňiz. Sekizinji sowalnama. Ox we Oks derýalary Girkaniýanyň, ýagny Gürgeniň üsti bilen tä deňze guýýan ýerine çenli akyp geçýär. Oh, Misaýunyň üstündenem akyp geçýär. Käbir adamlar Ohuň öz suwuny Oks derýasyna guýýandygyny nygtaýarlar. Miladynyň başlarynda bu sözleri ýazan awtor kim? Soragyň jogabyny bilemok men. Sowalymyzyň jogaby, Miladynyň başlarynda bu sözleri ýazan awtor Strabon bolupdyr. Biziň indiki sowalymyza jogap bermek gezegi Amansoltan siziň paýyňyza düşýär. Onunjy sowalnama. Miladynyň birinji asyrynda ýaşan Pleniý Nusoýyň Parfiýanyň çäginde, ýagny düýbüni tutujynyň ady dakylan şäheriň ýerleşen ýerinde bolandygyny ýazypdyr. Sorag, Bu şäheri ýewropalylar nähili atlandyrypdyrlar? Bu soragyň jogaby Merw şäheri bolmaly. Amansoltan, siz biziň beren soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň soragymyzyň dogry jogaby bolsa Aleksandropol, Aleksandr Makedonskiniň ady bilen baglanyşykly şäher bolupdyr. Ahmet, menzilimizde gezek siziňki. Ikinji sowalnama.
Miladydan öňki altynjy asyrda, Dariý Gistaspyň döwründe, bu oba araçäk galasyna öwrülipdir we demirgazykdan çozuş eden söweşjeň sähralylaryň öňüne böwet bolupdyr. Ahameniler döwletiniň welaýatynyň birini düzen bu ýer taryhda ilkinji gezek Dariýniň Behistýin ýazgylarynda hem ýatlanyp geçilýär. Sorag, Gürrüň edilýän ýer nire bolmaly?
Soraga jogap berip bilemok. Sowalymyzyň jogaby, Nusaý.
Ysmaýyl, sowalymyza jogap bermek gezegi siziňki. On ýedinji sowalnama. Şerif Mübärek şanyň berýän maglumatlaryna görä, biziň pederlerimiz bu söweş ýaragynyň her bölegini ynsan bedeniniň bir synasyna deňäpdirler. Sorag, Ol söweş esbabynyň ady näme? Şeýle-de, bu ýaragyň bölekleri esasynda ynsan bedeniniň haýsy agzalaryna deňelendigini aýdyp beriň.
Men bu sowalyň jogabyny bilemok. Biziň sowalymyzyň jogaby, Ýaý, agaç bölekleri süňkleri, buýnuz örtügleri, eti, siňir damarlary, arteriýalary, ýelimi, gany ýada salypdyr.

Akyl-paýhas bäsleşigimiziň ikinji menziline başlaýarys. Oýnumyzyň ikinji menzili seredilýän döwürde alnyp barlan diplomatik gatnaşyklara we diplomatik däp-dessurlara bagyşlanýar. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň bu menzilinde sowala jogap bermek gezegi yhlas siziň paýyňyza düşýär. Ýigrimi dördünji sorag. Selewkiler döwleti, esasan, günbatar çäklerine üns berip, şol ýerde asudalygy gazanyp, merkezi häkimiýetini saklamak isläpdirler. Gündogardaky eýeçiliklerindäki özbaşdaklyk ugrundaky hereketleri bolsa ünsden düşüripdirler. Sorag. Gündogar etraplaryna sowuk-sala seretmekleri nähili ýagdaýa getiripdir?
Şol edilen syýasatyň netijesinde Parfiýa, Baktriýa ýaly döwletler, meselem, biziň eramyzdan öňki ýüz kyrk ýedinji ýylda Parfiýa özüniň garaşsyzlygyny gazanýar we şol hereketleriň netijesinde döwletiň dargamagyna getirýär. Berekella Yhlas siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biziň indiki sowalymyza bolsa Hezretal siz jogap berersiňiz. Ýigrimi birinji sowalnama.
Hezretaly, häzir size wideo sorag hödürlener, ekrana seredip bilersiňiz. Men Pygy Baýram Durdyýew, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke-atçylyk toplumynyň Galkynyş millat üstündäki oýlar toparynyň çeper ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk atşynasy. Meniň soragym şeýle, biziň eýýamymyzdan öňki otuzynjy ýylda Rim bilen Parfiýanyň arasynda ylalaşyk baglanyşylanda, patyşa Tridat üçünji tarapyndan haýsy dessur ýerine ýetirilipdir? Meniň pikirimçe, bu soragyň jogaby şol gadymy oguz dessuryna eýerip, Tridat üçünji at üstünde Rim bilen ylalaşyk baglaşypdyr.
Hezret Aly, siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz. Geliň hezretala berlen soragyň dogry jogabyny diňläliň. Sowalyň jogaby şeýle, Biziň eýýamymyzdan öňki otuzynjy ýylda Rim bilen Parfiýanyň arasynda ylalaşyk baglaşylanda, patyşa Tridat üçünji dessura laýyklykda Tigr derýasynyň boýunda gyýraty gurban edipdir. Gülzada sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Ýigrimi dokuzynjy sowalnama. Parfiýa bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna nähili taryhy ýagdaý sebäp bolupdyr? Çünki bu gatnaşyklar iki döwlet üçin hem wajyp eken. Meniň pikimçe, bu soragyň jogaby şu gadymy taryhda Hytaýdan başlan Beýik Ýüpek ýoly sebäp bolupdyr. Sebäbi Beýik Ýüpek ýoly Merwden, Nusaýdan geçipdir. Başlangyjynam Hytaýdan alyp barýar. Hemem bärde Hytaýdan gelýän ýüpek parfiýalylara gerek bolupdyr. Parfiýadan bolsa şo polat alypdyrlar hytaýlylar. Güzada siz biziň soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Kuşan döwletiniň döremegi. Sebäbi Kuşan imperiýasy Hytaýyň Merkezi Aziýa we Gazagystan serhetlerine howp salypdyr. Biziň indiki sowalymyza Merjen siz jogap berersiňiz. On sekizinji sowalnama. On sekizinji sowalnama. Isidor Harakskiniň berýän maglumatlaryna görä, Osaka şäherinde Parf üçin döwlet ähmiýetli dabara geçirilýär. Ol dabarada ýerine ýetirilen dessur parnlarda otparaçylyk dininiň esasy din bolandygyna güwä geçýär. Sorag, Osaka şäherinde haýsy dabara we nähili dessur geçirilýär? Men bu soragyň jogabyny bilemok. Biziň soragymyzyň dogry jogaby, Isidor Harakski Osaka şäherinde ärsakk ilkinji gezek müdimilik oduň ýakylmagy bilen onuň öňünde şalyk täjini geýipdir we şol ýerde ot saklanypdyr diýip bellenýär.
Wepa menzilimizde gezek siziňki. Ýerimiz sowalnamat. Bu Parfiýa patyşasy dünýä taryhynda birbada hem Gündogar döwleti, Hytaý, hem Günbatar döwleti Rim bilen diplomatik gatnaşyklary saklan ilkinji hökümdar bolupdyr. Ol Hytaýa baryp, imperatora arslan çagasyny we üýtgeşik guşlary sowgat beripdir. Sorag şeýle, Haýsy Parfiýa hökümdary hakynda gürrüň edilýär?

Biziň indiki soragymyza jogap bermek gezegi aýlar siziň paýyňyza düşýär. On dokuzynjy sowal näme? Bu hökümdar Parfiýa patyşasy Mitridat I tarapyndan ýesir alynýar. Mitridat I ökde diplomat hökmünde garşydaşyny söweşde ýeňse-de, ony öldürmän, gaýtam onuň bilen garyndaşlyk gatnaşyklaryny açypdyr. Sorag, Mitridatyň garyndaşlyk açan hökümdary kim? Olar nähili garyndaş bolupdyrlar?

Selewk şasy Demetriý ikinjiniň güýjüni dargadypdyr, hatda onuň özüni ýesir alypdyr. Mitridat öz üstüne goşun çekip gelenem bolsa, onuň günäsini geçipdir. Hatda, oňa özüniň görmegeý gyzy Radagunany nikalap beripdir. Menzilimiziň indiki sowaly kerwen siziň üçin niýetlenen. Otuz üçünji sowalnama.
Kary söweşinde ýesir düşen on müň rim esgerleri bilen bilelikde Krasyň goşunynyň baýdaklary hem parfiýalylaryň eline düşýär. Haýsy rim hökümdary diplomatik ýol bilen bu döwlet nyşanlaryny yzyna almagy başarýar? Men bu sowalyň jogabyny bilemok.
Biziň sowalymyzyň jogaby biziň eýýamymyzdan öňki ýigriminji ýylda Oktawian Awgust döwlet nyşanlaryny yzyna almagy başarypdyr. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, biz bäsleşigimizi soraglar arkaly dowam edýäris. Biziň indiki soragymyza jogap bermek bolsa Dawut siziň paýyňyza düşýär. Ýigrimi ikinji sowalnama. Parfiýa döwletiniň Beýik Ýüpek ýoluna gözegçiligi elinde saklandygyny subut edýän üç sany delili sanap beriň. Ýany görşümiz ýaly, şu partiýa Hytaýdan günbatara gidilýän esasy ýoluň ugrunda ýerleşipdir. Şonuň üçin şu Hytaýdan ýa-da günbatardan Hytaýa geçýän ilçiler ilkinji nobatda şu Hytaýyň üstünden geçmeli bolupdyrlar. Bu ýerde şeýle hem söwda, ýagny halkara walýutasy hökmünde şu partiýanyň drahmalary ulanypdyr. Şeýle hem bu ýerde köp sanly şo täjirler düşlär ýaly köp sanly kerwensaraýlar bolupdyr. Berekella Dawut siz berlen soraga dogry jogap berdiňiz şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Aýgözel menzilimizde sowala jogap bermek gezegi siziňki.
Ýigrimi üçünji sowalnama.
Mundan takmynan iki müň üç ýüz ýyl ozal Ýaşulular maslahaty ady bilen döredilen bu edara häzirki parlamenti ýada salýar. Sorag şeýle, Gürrüň haýsy döwlet we haýsy döwlet edarasy hakynda gidýär? Meniň pikirimçe, Kaňly arabaçylar döwletinde Ýaşulular maslahaty, Ýaşulular edarasy, Aksakallar edarasy döredilýär. Meniň pikirimçe, şo edara hakynda gürrüň edilýär. Aýgözel siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby Parfiýa döwleti, Urugdaşlar maslahaty we Akyldarlar we Gurrannazlar maslahaty, olara bilelikde Ýaşulular maslahaty diýlipdir. Bu edara häzirki wagtdaky iki palataly parlamenti ýada salýar. Biz bolsa menzilimizi bägül siz bilen dowam etýäs. Otuzynjy sowalnama.
Parfiýa döwründe margianalylaryň arasyna ýaýran dinleri sanap beriň.
Otparazçylyk dini, buddizm dini, zoroastrizm dini hem diýilýär, maniheýçilik, mazdakçylyk dinleri. Berekella Bägül siz berlen soraga dogry jogap berdiňiz şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamynam nasyp bolduňyz.
Menzilimizi Atabaý bilen dowam edýäs. Otuz dördünji sowalnama. Ärsaklar bu topragy biziň eýýamyzdan öňki ikinji asyrda eýelediler. Bu sebit mes topraklylygy, suw bolçulygy bilen tapawutlanyp, Ahameniler döwründe-de bu sebit iň köp salgyt töleýän welaýatlaryň biri bolup, ony elden gidermezlik üçin jan edipdirler.

Gadymy grek taryhçysy we geografy Arrian ony Aleksandr Makedonskýyň taryplaýşy ýaly taryplapdyr, çünki onuň ýeňişleri, döwlet dolandyryşy, diplomatik ussatlygy taryplamaz ýaly däldi. Sorag, Haýsy Parfiýa hökümdary hakynda gürrüň edilýär? Meniň pikirimçe, bu sowalnamaň jogaby Mitridat ikinji. Mähri, siz berlen soraga nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Parfiýa hökümdary Mitridat birinji. Biz bolsa menzilimizi Hekim Muhammet siziň bilen dowam edýäris. Otuz birinji tarap. Näçinji asyrda Margiana buddizm aralaşýar? Meniň pikirimçe bu soragyň jogaby buddizm dini Margiana döwletine biziň eýýamymyzdan öňki üçünji asyryň başlaryna aralaşýar. Hekim Muhammet gynansakda siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby buddizm dini Margiana biziň eýýamymyzdan öňki birinji asyryň hem-de Biziň eýýamymyzyň birinji asyryna aralaşýar. Biziň indiki sowalymyza jogap bermek gezegi Amansoltan siziň paýyňyza düşýär. Otuz ikinji sowalnama.
Ärsakylar nesil şalygynyň Margiana şahasyndan bolan haýsy wekil buddizm dinini oýupdyr?
Meniň pikirimçe bu soragyň jogaby biraz.
Amansoltan gynansakda siz biziň soragymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby hytaý çeşmelerine görä onuň ady Anşi Gao bolupdyr. Ahmet gezek siziňki. Ýigrimi sekizinji sowalnama. Rim imperiýasy tarapyndan kim ilkinji bolup Parfiýa ilçilerini kabul edýär? Näme sebäpli bu ilçilikden soň Parfiýa dolanan ilçi Orawaz jezalandyrylýar? Soraga jogap berip bilemok. Sowalymyzyň dogry jogaby, Biziň eýýamymyzdan öňki togsan ikinji ýylda Rim serkerdesi Sulla Parfiýa ilçilerini ilkinji bolup kabul edýär. Iki döwletiň arasynda ylalaşyk baglaşylýar. Ýöne şol döwürdäki Parfiýa döwletiniň beýikligini beýan edip bilmedik we Rim serkerdesi bilen deň derejede gepleşikleri alyp barmagy başarmandygy sebäpli ilçi Orawaz jezalandyrylýar.
Biziň akyl-paýhas bäsleşigimiziň ikinji menziliniň iň soňky sowalyna, Ysmaýyl, siz jogap berersiňiz. Ýigrimi altynjy soragnama. Soňky döwürde onuň ady Rim imperiýasynda ýörgünli bolan Sezar we Awgust ýaly derejä öwrülipdir. Soňra selewkilerde bolşy ýaly, onuň dolandyran döwründen parfiýalylaryň ýyl hasabyny ýöredip başlapdyrlar. Sorag şeýle, kim hakynda gürrüň gitýär?
Mitridat ikinji barada gürrüň gitýär.

Men size bir hekaýat aýdyp bereýin, juwan ogullum. Gadym eýýamlarda bir uly ýurtda şa Gilgameş diýgen soltan bar eken. Günleň bir gününde goja Gilgameş çagyranmyş üç ogluny ýanyna. Diýenmiş. Gara ýere girmezden öň ataňyz sizi yrza etjek. Uly oglum, meýliňi aýt. Bolýan bolsam üçiň biri bölüberäý ýetýän ýeri. Ortanjy oglum, sen aýt. Atam. Maňa eşil galan ýeriň gylla ýaryn. Üçünjisi garaşmandyr atasynyň soraryna. Diýipdir, Menem razy, ýeriň galan mukdaryna. Gama batan Gilgameş şa ýurduny paýlapdyr üçe. Hoş bolupdyr mülk edinen ogullar, her haýsy öz ýeri bilen başagaý.

Öň sizden gorkarlar, tutubiýerler. Öň sizden gaçarlar, ýetibiýerler. Netije çykaryň şundan, ogullar. Elbet, Partawnikaň bölüp bolar ýerini. Ýöne nädip böljek onuň howasyny? Nädip böljek üstündäki asmany? Suwlaryny serpip bölüp bolarmy? Guşlaryň owazyn Neneň bölek? Şükür. Synagdan geçdi oglum. Birisi wepaly. Biri öler men. Eý Taňrym! Edeniňe şükür eder men. Belki meni ýazgar geljek nesiller. Ýazykly men ogullaryň öňünde. Ýöne iliň-günüň, ýurduň bagtyna gara çekilmesin erteki bir gün diýip. Hatda günä etmelem bolsam meň sena türk är hak hemişe taýýar. Çünki meň bir zada ýetýär akylym. Kim oturjak bolsa Nusaý tagtynda, ene-ata, ogla-gyza, Zenana bolan söýgüsiniň baryny jemläp, Watan diýen söze sygdyrmaly bor. Taňrynyň birligine ynansa iliň, Watanyň birligine ynansa her kim, il şasyna. Sada uýsa halkyna diňe şonda bu toý ýyly galkynar.
Dear students and our guests, the third round of our competition will be held in Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, biz oýnumyzyň üçünji menziline hem gelip ýetdik. Biziň üçünji menzilimiziň sowallary mekdep kitaplaryna, aýratyn hem, dünýä taryhy hem-de jemgyýeti öwreniş derslerine esaslanan halkara adalgalaryna bagyşlanýar. Bu menzilimiz, adatdaky menzillerden tapawutlylykda, bäsleşigimize gatnaşýan ýaş çaparlarymyzyň dil kämilligini ýüze çykarmak maksady bilen iňlis dilinde alnyp barlar. Menzilimizde sowala jogap bermek gezegi yhlas siziňki. Otuz ýedinji sowalnama.
Bu söz özboluşly hereketi aňladýan halkara gatnaşyklarynda ol aýry-aýry ýurtlar tarapyndan ýeke-täk syýasy birlik ýaly syýasatlaryň kabul edilmegini göz öňünde tutýar. Onuň derejesi köplenç dürli milli bazarlarda göterim derejeleriniň, paý bahalarynyň ýa-da harytlaryň bahalarynyň deňdigini ýa-da ýokarydygyny barlamak arkaly synagdan geçirilýär. A jogap, Rewolýusiýa B jogap, Halkara gatnaşyk C jogap, Integrasiýa D jogap, Hyzmatdaşlyk.
D jogap, Hyzmatdaşlyk. Yhlas, siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, Integrasiýa. Biz menzilimizi Hezrataly siz bilen dowam etýäs. Otuz sekizinji sowalnama. Aşakdakylardan haýsy adalga halk tarapyndan döredilen häkimiýeti we halkyň islegine bagly dolandyryşy aňladýar? A jogap, Respublika, B jogap, Monarhiýa, C jogap, Halk kanuny, D jogap, Demokratiýa. Meniň jogabym D. Demokratiýa. Berekella Hezretaly siz sowalymyza doly hem-de dürs ýagdaýda jogap berdiňiz şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Gülzada, jogap bermek gezegi siziňki. Kyrk bäşinji sowalnama. Bu adalga oba ýerlerinden has köp adamyň şäherlerde ýaşamak üçin gitmegini we şäherlerde ilatyň köpelmegini aňladýar. A jogap, ýygnamak. B jogap, urbanizasiýa. C jogap, raýatlyk. D jogap, göçüşlik.

Sowalnama kyrk ýedi. Question forty seven It is the action of Bu diwersifying adalga something or the fact of becoming more diverse. It is the action of köpdürlüligi, önümleriň görnüşini ýa-da iş ugruny giňeltmek, üýtgetmek üçin ulanylýar. A jogap, Üçtaraplaýynlyk. B jogap, Köptaraplaýynlyk. C jogap, Köpugurlylyk. D jogap, Diwersifikasiýa. D jogap, Diwersifikasiýa.

Aşakdaky adalgalaryň haýsysy syýahatyň we aragatnaşygyň aňsatlaşmagy netijesinde dünýäniň ähli ýurtlarynyň arasynda has ýakyn ykdysady, medeni we syýasy gatnaşyklaryň ösmegini aňladýar? Gradually become similar in all parts of the world. A jogap, Gumanizm B jogap, Pasifizm C jogap, Integrasiýa D jogap, Globallaşma. Meniň jogabym D. Berekella Wepa siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Sowalymyza jogap bermek gezegi Aýlar siziň paýyňyza düşýä. Kyrk birinji sowalnama.
Aşakdaky sözlerden haýsysy başga bir zady saýlamaga mümkinçiligiň bardygyny aňlatýar? A jogap, Saýlaw. B jogap, Alternatiw. C jogap, Garaýyşlar. D jogap, ses berlişik. B jogap, alternatiw. Berekella Aýlar siz soragymda doly hem-de dogry ýagdaýda jogap berdiňiz şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Kerwen menzilimizi siziň bilen dowam edýär.
Kyrk altynjy sowalnama.
Bu adalga adamzat jemgyýetiniň we medeniýetiniň örän ýokary ösüş derejesini aňladýar. A jogap, Medeniýet. B jogap, Ösüş. C jogap, Siwilizasiýa. D jogap, Medeni miras.
C jogap, Siwilizasiýa.

Bu söz häzirki wagtdaky ýagdaýy we şerti aňladýar. Halkara hukugynda bolsa haýsydyr bir kesgitli wagt üçin dowam edýän kanuny hem-de hakyky ýagdaýy aňladýar. A jogap, Şertlilik. B jogap, Status-kwo. Ç jogap, Weto. D jogap, de ýure. Bu soragyň jogaby, ç. Dawut, siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, B jogap, status quo. Aýgözel, menzilimizi siziň bilen dowam edýäs. Otuz altynjy sowalnama.
Birinji jahan urşundan soň dünýäde parahatçylygy goramak maksady bilen nähili halkara bileleşik döredilipdir?
With the aim of preserving world peace. A. United Nations. A jogap, Birleşen Milletler Guramasy. B jogap, Milletler Ligasy. C jogap, Günorta Şertnamasy Guramasy. D jogap, NATO.
Meniň jogabym A.
Aýgözel siz sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalyň dogry jogaby, B jogap Milletler Ligasy. Biz menzilimizi bägül siz bilen dowam etýäs.
Kyrk sekizinji sowalnama. Konstitusiýada kanun çykaryjy guramanyň beren kararyny ýa-da teklibini ret etmekde ulanylýar. A jogap, ylalaşmazlyk, B jogap, weto, C jogap, boýkot, D jogap, ýaraglanmak.

A jogap, Demokratiýa. B jogap, Prezident Respublikasy. C jogap, Parlament Respublikasy. D jogap, Konstitusion Monarhiýa.
Meniň jogabym C jogap. Berekella Atabaý siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biz menzilimize mähri siz bilen dogam etýäs. Kyrk dokuzynjy sowalnama. Bu adalga dünýä syýasatynda ykrar edilen, beýleki halklaryň arasyndaky söweşe gatnaşmaýan, döwletiň, syýasaty ýa-da statusydyr. Jedelde, harby ýagdaýlarda, söweşde, iki tarapy hem gollamazlygyň hili ýa-da ýagdaýydyr. A jogap, demokratiýa. B jogap, raýdaşlyk.

Heki Muhammet, menzilimizde gezek siziňki.
Ellinji sowalnama. Bu ylym döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän düzgünleriň ýygyndysy bolup, däp-dessurlara, şertnamalara ýa-da kanunlara esaslanýan we halklaryň biri-birine bolan hukuklaryna we borçlaryna gözegçilik edýän düzgünler ýa-da hukuk ýörelgelerini aňladýar.

Aşakdaky adalgalaryň haýsysy urşuň we zorlugyň esassyzdygyna we ähli jedelleriň parahatçylykly ýollar bilen çözülmelidigine bolan ynamy aňladýar? A jogap, Pasifizm. B jogap, Liberalizm. C jogap, Bitaraplyk. D jogap, Totalitarizm.

Kyrk ikinji sowalnama. Haýsy häsiýet biriniň halamaýan, ylalaşmaýan pikirleriniň ýa-da özüni alyp barşynyň barlygyna çydam etmek ukybyny ýa-da islegini aňladýar? A jogap, Sabyrlylyk B jogap, Geçirimlilik C jogap, Erjellik D jogap, Çydamlylyk.
Meniň jogabym D. Berekella Ahmet, sowalymyza dogry jogap berdiňiz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biziň menzilimiziň iň soňky sowalyna jogap bermek smile siziň paýyňyza düşýär. Otuz dokuzynjy sowalnama.
Bu ylym ilatyň artşyny, kemelşini, girdejiar statistikalar öwrenýän, ilaty üýtgeýän gurluşyny görkezýär. A jogap, Demografiýa. B jogap, Etnografiýa. Ç jogap, Geografiýa. D jogap, Biologiýa. B jogap, Etnografiýa. Ismaýyl, siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz, biziň sowalymyzyň dogry jogaby, A jogap, Demografiýa.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, eziz teleüerjiler! Däp bolşy ýaly, bäsleşigimiziň şu ýerine siz üçin taýýarlanan sowalymyzy sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp siziň dykgatyňyza ýetirýäris.
Men Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň ylym işgäri Serdar Maşrekow. Meniň size berjek sowalym şeýle. Grekler we hytaýlar Parfiýa atlaryny näle atlandyrypdyrlar?
Biziň sowalymyza jogaplaryňyzy nol bäş altmyş bir gysga belgimize, şeýle hem Parahatçylygyň çaparlary gmail nokat kom elektron salgymyza ýollap bilersiňiz. Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň Bu ýylky möwsüminiň ikinji oýny iki müň ýigrimi üçünji ýylyň onunjy ýanwarynda geçiriljekdigini mälim edýäris. Bu ýylky möwsümiň ikinji oýny Dialog, parahatçylygyň kepili, gadymy eýýamyň diplomatik mirasynda parahatçylyk medeniýeti atly umumy şygar astynda Gadymy Hytaý siwilizasiýasy, antik medeniýetiň birleşdiriji kuwwady atly temasy boýunça geçirilýär. Ikinji oýnuň temasy bilen baglylykda, sizden geljek sowallaryň iň täsirlisi we gyzyklysy saýlanyp alnyp, bäsleşigimiziň indiki oýnuna gatnaşjak ýaş çaparlarymyza hödürlener. Sowallaryňyzy nol bäş altmyş bir gysga belgimize ýa-da Parahatçylygyň çaparlary gmail nokat kom elektron salgymyza ugradyp bilersiňiz. Biz sizden geljek sowallara garaşýarys. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, biz bolsa dördünji menzilimize ýola rowana bolýarys. Oýnumyzyň dördünji menziliniň sowallary Marguşdan Parfiýa çenli döwrüň sungatyna we ruhy dünýäsine bagyşlanýar. Dördünji menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek Yhlas siziň paýyňyza düşýär. Altmyş altynjy sowal.
Alym Pugaçenkowanyň pikirine görä, beýik Margiana zenan hudaýynyň egin-eşiginiň aýratynlygy näme? Şonuň başlangyç taýtynda şeýle aýlanyp gitýän zatlary, ýagny ýylanyň şekiline meňzeş bolup, şol gadymy awutparazlaryň ynanjynda hem ýylanlara bolan garaýşy hem şonuň palajiçi görnüşinde görkezýändigini aňladyp durýar, başga-da. Has bir şol neme, Margianada ene hudaýyna ynanmaklyk has ýörgün bolupdyr, şonuň üçin kellesindäki baş gap hem özüniň şonuň şanyny, şöhratyny, abraýyny beýgeltmek üçin goýlana meňzeýär. Şol hudaýyň kellesindäki geýen geýimi hälki şu wagtky milli türkmen zenan geýmimiz bolan zenanlaryň geýen böleklerine meňzeýär hemem Gulanyş taýyndaky şekillerem ýylanyň şekiline meňzäp, olam şol gadymy döwrüň ynanjynda mukaddes saýylypdyr. Berekella Yhlas siz sowalymyza dogry jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Biz bolsa menzilimizi Hezret Aly bilen dowam edýäris. Elli bäşinji towanaň. Ak mermere jan berlip ýasalan Nusaý heýkelleriniň birinde Watanynyň ar-namysy ugrunda ata çykan nusaýly şa zenan Radagunanyň daşa siňen mert demsi keşbi janlandyrylypdyr. Onuň gahrymançylygy şu taryhy suratyň esasynda teswirläp beriň. Onuň awtory kim?
Gadymy taryhy rowaýatlara görä, şu rowaýatda beýan edilişi ýaly, Radaguna bir gezek saçyny ýuwup otyrka, türkmen parfiýalylarynyň üstüne duşman ýagsy dökülýär. O bolsa şo wagt öz saçyny ýuwmagyny bes edip, öz watanyny, halkyny, ar-namysyny goramak üçin söweşe çykýar. Şo söweşde duşmanlaryny ýeňýänçä saçyny ýuwmazlyga ant içýär. Şeýle hem şo söweşde ýeňiş gazanyp, söweşden soň saçyny ýuwandygy barada şo rowaýatda beýan edilýär. Awtoryny bilemok. Hezret Aly, biz siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýarys. Hezret Alynyň soraga şu beren jogaby babatynda aýdanymyzda, türkmen zenany Radaguna bilen baglanyşykly soraga jogap berende, jogabyny biz kabul edýäs, ýöne şu ýerde ýaňy alyp baryjylarymyzam aýtdylar, şo suraty kim çekendigi hakynda, şol suraty Türkmenistanyň halk suratkeşi, Çary Amangeldiýewiň çeken suraty, ýöne muňa garamazdan okuwçy öz derejesinde suratdaky bir Rodagunanyň keşbine özboluşly, özbaşdak jogap berip, öz pikirini aýtmagy başardy. Şonuň üçin hem jogaby dogry diýip hasap edýäs. Berekella Hezret Aly, Pähimdarlar geňeşiniň gelen netijesine görä, siziň jogabyňyz dogry diýip kabul edildi.

Gadymy grek alymy Plutarhyň belleýşi ýaly, Karri söweşinde Rim goşunynyň gözüni gamaşdyryp, haýran galdyran ýagdaý bolýar. Şu gutynyň içinde şol göz gamaşdyryjy pursaty döreden zatdan bir bölek ýerleşýär. Sorag, Ol näme? Şol taryhy pursady gürrüň beriň.
Soragyň jogaby şu. Parfiýod esgerleriniň egnine geýýän ýalkym saçýan sowuty bolup durýar. O sow şol ýalkym saçýan ýasalanma materialyny atlaryna-da geýdiripdirler diýip aýdylýar. Şolaryň üstünden ilki urşa, şo söweşe başlamakalar Eginlerine şoň ýalkymly, ýapar ýaly bir zat geýipdirler. Soň bolsa ýaňur hüjüme başlanlarynda gözüni gamaşdyrar ýaly şol üstündäki eşiklerini çykaranlarynda aşagynda şu ýalkym saçýan sowutlary görnüpdir. Ýagny jogaby sowutyň bölegidir diýip pikir etýän.
Gülzada, siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýarys. Şu gutynyň içinde näme bar diýilýär hem şu gutynyň içindäki zadyň şu esasy ýasalan diýlip soralýar. Şoň bilen baglam biziň taryhymyzyň bir belli döwürlerinde özüni tanadan Merw Polady diýip bir gürrüň bar. Şony aýtdyryljak boldy weli, anyk soraglara jogap bermedi-de, soragyň goýluşy ýaly. Şoň üçinem men pikrimçe jogap Dogry diýip kabul edip bolanok diýip hasap edýärin. Gülzada Pähimdarlar geňeşiniň karary boýunça siziň beren jogabyňyz nädogry diýlip kabul edildi. Sowalymyzyň dogry jogaby, Merw polady. Merwli ýarag ussalary tarapyndan ýasalan Parfiýa harby esbaplary özleriniň ýokary hilliligi bilen grek we rim ýazyjylaryny haýran galdyrypdyr. Karry söweşinde olar egnindäki ýapynjalaryny aýranlarynda, atlylaryň we esgerleriň egnindäki polat sowut Gün bilen bäsleşip, göz gamaşdyryjy ýagdaýy emele getiripdir. Biziň menzilimiziň indiki sowalyna Merjen siz jogap berersiňiz. Altmyş ikinji sowalnama. Uzakdan gelýän parfiýalylary şu alamat boýunça tanapdyrlar. Bu alamatyň çykarýan sesi garşydaşyny eýmendiripdir. Soňabaka bu alamatyň ady bilen parfiýalylary atlandyryp başlapdyrlar. Hatda bu alamat parfiýanyň hatra köşgüniň bezeginde hem orun alypdyr. Sorag, Gürrüň näme hakynda gitýär? Soragyň jogabyny bilemok. Biziň sowalymyzyň jogaby bolsa, uzakdan gelýän parfiýalylary aždarha meňzeş baýdaklary bilen tanapdyrlar, parfiýalylara aždarhalar hem diýipdirler. Menzilimizi Wepa siziň bilen dowam edýäs.
Sowalnama elli sekiz. Size hödürlenjek suraty taryhy taýdan teswirläp beriň.
Bu suratda, ýagny biziň eýemizleriňki elli üçünji ýylda bolup geçen Kar söweşi suratlandyrylýar. Biz bärde görşümiz ýaly, şu tarapda Parfiýanyň goşunyny görýäris, beýleki tarapda bolsa rimlileriň legionerlerini görýäris. Ýaňky parfiýalylaryň goşunynyň sany on bir müňe ýetip, olar şol rim goşunynyň, ýagny Mark Krasyň ýolbaşçylygyndaky goşunyň derbi-dagyn edip duran pursatyny biz şu ýerde görüp bileris. Şeýle hem Parfiýalylaryň serkerdesi bolan Siren hem özüniň on bir müň goşuny bilen rimlileriň üstüne oklaryny ýagdyrýar. Şol ondan soňra bolsa öz ýaraglanan atly goşuny bilen rim goşunynyň üstüne çozşy etýär. Söweşen taraplara Parfiýalylaryň serkerdesi Siren bolupdyr, beýleki rimiňki bolsa Markras bolupdyr. Plutarhyň Saýynyň Teje makallar diýen eserinde bu söweş barada beýan edilýär.

Altmyş bäşinji sowalnama.
Margiananyň Parfiýa döwrüne degişli galalarynda haýsy ýörgünli bezeg türkmen arhitekturasynda soňky döwürlerde hem peýdalanylypdyr?
Şol Marguş döwründe ýaňky birnäçe galalar gurlunypdyr. Togalak ýigrimi bir ýa-da Gäwürgala, Erkgala gurlupdyr. Olarda, mysal üçin, iň has bellisi Togalak ýigrimi bir galasy. Ol Siriýanyň Mary şäheriniňkä meňzeýär diýip bellenip geçilýär we onda kyrk üç sany diňi bolupdyr o galanyňam. Onuň bezegleri, içinde ody wadatanasy ýerleşdirilipdir. Ondan başga-da, içinde heýkeller saklanyp galypdyr. Pişme şekilli burçlar. Şekillendirilipdir, başga-da ýönekeýje şekiller bilen bezäpdirler. Aýlar, siz berlen sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, Ärsary howlusynyň bezeg kertiklerinde peýkam görnüşli oýma nagyşlar Parfiýa döwründäki ok görnüşli açyşhanalardan öz gözbaşyny alypdyr.
Menzilimiziň indiki sowaly Kerwen siziň üçin niýetlenen. Sowalnama elli iki.
Gadymy Marguşdan başlap, bu nyşan ýokary derejeli döwlet işgärlerinde bolupdyr. Ol täç däl we kellä geýilmändir. Onuň iki manysy bolup, biri serkerdelik, biri döwletlilik bilen baglanyşyklydyr. Sorag, Bu nyşanyň adyny aýdyň we manysyny düşündiriň. Meň pikirimçe, bu sowalnamaň jogaby Riton mukad pikir edýän. Sebäbi Ritonlaram sowalnamada bellenip geçişi ýaly, şo serkerde we döwlet işgäridigini görkezmek üçin Birem şeýdip baýramçylyk şüweleňlerinde beýhuş ediji içgileri içmek üçin ulanypdyr. Kerwen siz biziň sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby, ol skipetr ýa-da hökümdarlyk şeşmeri, hökümdarlyk çomagydyr. Ol hökümdarlygyň, soltanlygyň nyşany bolupdyr. Ol diňe bir hökümdarlyk nyşan bolman, söweşde onuň hökümdar serkerdedigini görkezipdir.
Biz bolsa bäsleşigimizi Dawut bilen dowam edýäs. Elli üçünji sowalnama. Türkmenistanyň halk suratkeşi Çary Amangeldiýewiň çeken bu taryhy suratyny teswirläp beriň. Bu suratda parfiýalylaryň ilkinji hökümdary Ärsak şa suratlandyrylan. Onda ol Parfiýanyň garaşsyzlygyny yglan edip, elinde Ritony saklap dur. Ol Könenusaý galasynyň tegelek otagynda Elinde riton saklap dur. Ýagny ol ritonlar şu parfiýada toý mejlislerde ulanypdyr. Ýagny olarda şu toý mejlisleri guranlaryna rito içgileri guýup içipdirler. Ol ritonlaryň ýüzünde bolsa dürli taryhy wakalar ýa-da dürli şu atyň üstünde geçirilýän oýunlar suratlandyrylýar. Şeýle hem ol ritonlarda şu dürli jandarlaryň şekilleri, ganatly atlaryň, aždarhalaryň şekilleri görkezilipdir. Berekella Dawut siz berlen sowala dogry jogap berdiňiz şeýlelikde Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.
Aýgözel menzilimiziň indiki sowalyna jogap bermek gezegi siziň paýyňyza düşýär. Elli ýedinji sowalnama.
Iňlis, rus, fransuz dilinde ýörgünli bolan Parfiýa oky, Parthian arrow, iňlisçe, rusça, Parfiýanskaýa strela, aýtgy nämäni aňladýar? Näme sebäpden şeýle aýtgy döräpdir? Parfiýa oklary beýleki döwletleriň oklaryna garanda has-da litiýa salypdyr. Bu Merw hem-de Nusaý welaýatlary tarap ussat kärndemeleri tarapyndan ýasalypdyr. Şu okuň agajam günem berk ýasalypdyr örän. Hemem şu öňki döwürlerde Parfiýa okuny ýasanlarynda oňa altyn çaýypdyrlar. Sebäbi şu okdan ýaralanyp ölen adamyň jynaza işleri şol şo serişdäň hasabyna ediler ýaly, şoňa altyn çaýylypdyr. Demrenine-de, agajyna-da. Parfiýa okuşy eýleki döwletleriň okundan has berk tapawutlanýandygy sebäpli oňa has uly baha beripdirler Parfiýa okuna. Aýgözel, sowalymyza nädogry jogap berdiňiz. Sowalyň dogry jogaby. Söz ussatlarynyň söweşlerinde, ýagny disputda, garşydaşyna hiç hili jogap bermäge mümkinçilik bermeýän, garaşylmadyk pursady jüpüne düşen we jedeli çürt-kesik çözýän jümlä ýa-da herekede aýdylýar. Bu jümle Parfiýa döwletinde Rim bilen söweşlerde duýdansyz ýagdaýda Parfiýa goşunlarynyň ussatlyk bilen garşydaşyny duzaga düşürmegi we Parfiýa ýaýçylarynyň mergenligi, okunyň sowa geçmeýändigi bilen baglanyşykly bolupdyr. Biziň indiki sowalymyza jogap bermek gezegi bägül siziň paýyňyza çüşýär. Altmyş üçünji sowalnama. Margianadan Parfiýa döwrüne degişli nähili ybadathana toplum tapyldy?
Margianada biziň eýýamyzdan öňki ikinji müňýyllykda Mary Siri köşgi bilen meňzeşlikde ybadathana toplumy tapylýar. Şu ybadathana Parfiýa döwletiniň daşary ýurtlar bilen ykdysady-diplomatik gatnaşyklary ýola goýandygyny hem alamatlandyrýar. Margianadan Parfiýa döwrüne degişli birnäçe tapyndylar saklanyp galýar. Onsoň ybadathanalaryň arasynda-da başga tapawutlanýany hem Od ybadathanasy.
Bägül, gynansakda berlen sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby, Margianadan Parfiýa döwrüne degişli Budda ybadathana toplumy tapylýar.
Atabaý, menzilimizde gezek siziňki. Altmyş dokuzynjy sowal, Bägül.
Bu sungat önümini biz häzirem ulanýarys. Pederlerimiz bolan saklar, dahlar, massagetler ondan kelläni goramak üçin başgaplar ýasapdyrlar. Hatda olary şol çür başgaplary bilen tanapdyrlar. Parfiýalylar hem polat başlyklarynyň aşagyndan şeýle başgaplary geýipdirler. Sorag, Şol başgaplary nämeden taýýarlapdyrlar? Gutynyň içinde näme bar? Ýüň we deri. Siziň beren jogabyňyz nädogry. Sowalymyzyň dogry jogaby, ýagny gutynyň içindäki zat keçe bölegi.
Biz bolsa indiki sowalymyzy Mähri bilen dowam etýäs. Altmyşynjy sowalnama. Bu ýadygärlik hakynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda maglumat berlip, ol Täze Nusaýdan on kilometr çemesi uzaklykda ýerleşipdir. Onuň adynyň Parn, Parfiýa sözleri bilen baglanyşyklydygyny alymlar belleýär. Bu medeni ojakda suwaryşyň täsin usuly ilkinji gezek ulanylypdyr. Sorag, Bu haýsy ýadygärlik? Onda nähili suwaryş desgasyny ilkinji gezek ulanylypdyr? Meniň jogabym ýagny Göksüýrüde ilkinji gezek suw desgasy ulanylypdyr. Bu suw desga ekerançylyk ýerlerini giňden suwarmak üçin ulanypdyr. Ýagny Göksüýrüde dokuz sany yzgiderli oba tapylmagyň netijesinde hem şol obalaryň ekerançylyk ýerlerini suwarmak üçin ulanylýan ilkinji suw desgalarynyň alamatlary tapylypdyr. Mähri, siz berlen soraga nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda Paryzdepe ýadygärligi barada gürrüň edilýär. Şol ýadygärlikde ulanylan suwaryşyň käriz usuly ilkinji ulanylan suwaryş desgasy bolupdyr. Hekimuhammet menzilimizi siziň bilen dowam edýäs. Elli dokuzynjy sorag. Bu predmet döwründe Parfiýa döwletiniň tagmasy, ärsaklaryň şalyk nyşany bolupdyr. Soňra ol sungat dünýäsinde-de öz ornuny tapyp, biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir. Sorag näme hakynda gürrüň gidýär?

Biziň indiki sowalymyza Amansoltan siz jogap berersiňiz. Altmyş dördünji sowalnama. Amansoltan, häzir size wideo soragy hödürlener. Ekrana seredip bilersiňiz.
Meniň size berjek soragym şeýle. Günbatar Eýranda ýerleşen Beksütün gaýa relýefinde haýsy parfiýa hökümdary şekillendirilipdir?

Geliň indi bolsa Aman Soltana berlen sowal bilen baglykda dogry jogaby diňläliň. Bu sowalyň jogaby şeýle. Bu gaýa relýefinde Parfiýa hökümdary Mitridat II we satraplary, ýagny häkimleri şekillendirilipdir. Mitridat II begzadalaryna satraplyk derejesini beriş dabarasyny geçirip dur. Ahmet, gezek siziňki.
Elli dördünji sowalnama. Şu gutujygyň içinde ýerleşdirilen zatlar örän gymmatly haryt bolup, olaryň gök reňklisini Owganystandan, ýaşyl reňklisini Eýrandan, goýy gyzyl reňklisini Hindistandan getiripdirler. Sorag, Şol gymmatly harytlar näme we bu gutujygyň içinde nämeler bar? Sorag jogap berip bilemok. Sowalymyzyň dogry jogaby, Gök lazurit Owganystandan, ýaşyl pöwrize Eýrandan, gyzyl reňkli hakyk daşy bolsa Hindistandan getirilipdir. Biziň bu günki akyl-paýhas bäsleşigimiziň dördünji menziliniň ahyrky sowalyna jogap bermek, Ysmaýyl, siziň paýyňyza düşýär. Altmyş ýedinji sorag.
Sungatyň haýsy görnüşinde Margiana hünärmenleri ýokary ussatlyga ýetipdirler? Margiana hünärmenleri sungatyň heýkele surat çekmeklik, gyzyl reňkli, ýaşyl reňkleri heýkellere, gap-gaçlara bezemeklik bilen ýokary ýetipdirler. Smile Siz berlen soraga nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby Karoplastikada, ýagny adamlaryň, haýwanlaryň we hudaýlaryň heýkelçiklerini ýasamakda Margiana hünärmenleri ýokary ussatlyga ýetipdirler.

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, eziz ildeşler! Ine, şunuň bilen, Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji oýnunyň dört menzili hem tamam boldy. Häzir bolsa, netijeler yglan etmek üçin Pähimdarlar geňeşine söz bereliň. Şu günki bäsleşligiň netijesinde Ynha, emin agzalar bilen maslahatlaşyp, biz dört sany okuwçy ýeňiji boldy diýen netijä geldik. Şu bäsleşigimizi dördünji menzil bilen tamamlamagy makul bildik. Bäşinji menziliň zerurlygy ýok, çünki dördünji menziliň netijesinde dört sany okuwçy ýokary bilim görkezip, bäsleşigiň ýeňijisi boldular. Ine men şu ýeňijileri yglan etmäge rugsat ediň. Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň on birinji synp okuwçysy Hallyýew Yhlas, Aşgabat şäheriniň otuz ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Myradow, Hezretaly, Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň on birinji synp okuwçysy Rozy Wepa hem-de Mary welaýatynyň Mary şäheriniň ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Gezerow Dawut şu günki tapgyrda bäsleşigiň ýeňijileri boldy. Hormatly. Bäsleşigiň ýeňijileri men öz adymdan hem-de emin agzalarynyň adyndan sizi şu ýeňiş bilen çyn ýürekden gutlaýan. Mundan beýlägem bäsleşiklerde ýeňiş gazanyp, üstünlik gazanmaklaryňyzy arzuw edýän. Geliň indi bolsa türkmen diplomatiýasynyň taryhynyň milli nyşanyna öwrülen Oguz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny galdyrmak dessuryny geçireliň.

Geliň indi bolsa bäsleşigimize gatnaşan ýaş çaparlarymyza hemaýatkärlerimiz tarapyndan ýadygärlik sowgatlaryň gowşurylyş dabarasyny geçireliň. Hormatly adamlar, mähriban okuwçylar! Gahryman Arkadagymyzyň Karary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaş diplomatlaryň mekdebi döredildi. Şol mekdebiň guramagynda her ýyl mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigini geçirýär. Ynha, şu gün şol bäsleşigiň ikinji möwsüminiň birinji oýny tamamlandy. Şu günki biziň oýnumyza Aşgabat şäherinden hem-de ýurdumyzyň Beýleki welaýatlaryndan jemi on alty sany okuwçy gatnaşdy. Okuwçylaryň hemmesem Türkmenistanyň taryhynyň, Marguşdan Parfiýa döwrüne çenli aralykdaky taryhynyň dürli soraglaryna jogap berdiler. Umuman, okuwçylarymyzyň hemmesi oňat taýýarlanyp gelipdirler. Berlen soraglaryň köpüsine dogry jogap berildi. Şu günki bäsleşigimizde dört sany okuwçy soraglara dogry, takyk, anyk jogap berip, bäsleşigiň ýeňijisi boldy. Hallyýew Yhlas, Myradow Hezretali, Rozyýew Wepa we Gezerow Dawut bäsleşigiň şu günki oýnunyň ýeňijileri boldy. Biz olary çyn ýürekden gutlaýarys. Bäsleşigiň indiki tapgyrlarynda-da uly üstünlikler arzuw edýäris. Şonuň bilen birlikde, şu günki bäsleşige gatnaşan beýleki okuwçylarymyza-da gelejekde şunuň ýaly bäsleşiklerde üstünlikler arzuw edýäris. Olar hem. Mundan beýlägem Türkmenistanyň taryhyny içgin öwrenerler hem-de geljekki bäsleşiklerde ýeňiş gazanarlar diýip umyt edýäs. Biziň ýaşlarymyz üçin şunuň ýaly akyl-paýhas bäsleşiklerini geçirmäge, guramaga giň mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başy aman bolsun, il-ýurt bähbitli tutumly işleri mundan beýlägem rowaç alsyn!

Şeýle tolgundyryjy pursatda, biz hem Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji möwsüminiň ýeňijileri hökmünde bu günki oýunda üstünlikli çykyş eden ýaş çaparlarymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Şeýle hem indiki oýunlarymyza gatnaşjak mekdep okuwçylaryna uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Bäsleşigimizi gurnamaga ýardam beren hemaýatkärlerimize Susanna, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyna. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşine. Türkmenistanyň Milli ýaýatyçylyk federasiýasyna. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine. Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine. Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine. Ekologik taýdan arassa, berk kraft kagyzlary öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna. Şeýle-de, Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Bu bäsleşigimize gatnaşan ähli ýaş çaparlarymyza Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan Abdyrahman ibn Jöwziniň Danalaryň kitaby atly eseri sowgat berildi. Bu kitap otuz bir bapdan ybarat bolup, eserde edepli, terbiýeli, salyhatly, mylakatly, geçirimli we keremli bolmak dogrusynda gysgadan täsirli, öwüt-ündewli hekaýatlar getirilýär. Döwletimiziň geljegi bolan biz ýaşlara, okamaga, öwrenmäge, bilimimizi açyp görkezmäge döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowana ýollarda rowaçlyklara beslensin! Gepleşigi alyp bardy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy fakultetiniň birinji ýyl talyby Kadirmyrat Öwezgylyjow, şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň birinji ýyl talyby Şasenem Meýlisowa. Ýene ýagşy günlerde didarlaşýançak, hoş sag boluň!
Ýaýy höküm, oky ilçi, Oguz ýoly ýörelgämdir. Togrul begiň tutumlary Müň ýyl ýaşan göreldämdir. Jelaleddin beýik nusga, Watan özge berilmändir, Beýik ýurduň, beýik halkyň, Biz bagtyýar zürýatlary. Bolarys biz kämil döwrüň, Kämil diplomatlary.
Gökden birje damja gaçsa, Möwjurar däli deňizler. Göwni açyk ilim bardyr, Aýandyr päli meňizden. Ak ertire niýetlenen umyt bardyr ýüregimizde, Arzuwymyz berkitmekdir bagtyýarlyk binýatlary. Bolarys biz kämil döwrüň kämil diplomatlary.
Alyslara uzan ýollar ýakyn bolup dolanýandyr, Degre-daşym gurşap alan dostlar bardyr, dogan bardyr. Diňe